Hello, me mama Kwaba de ba Kokomai TV so. Ɛnɛ nso yɛda foforɔ a Onyankopɔn ɛde akyɛ yɛn na ɛnɛ no dwumadi a medi mede kyerɛ mo ɛwɔ Kumase abɔnten ɛso ne sɛ ɛsi a no ɛyɛ face mask aba abɛyɛ compulsory it's a mask Sɛ wonam Kumasi abɔnten so a, wobɛhyɛ ɛyɛ face mask. Eti no, efiri mmerɛ a mpanimfoɔ de saa nhyehyɛeɛ no baeɛ no, ɛnna mabɔ mmɔden de mo aba abɛfa kurom. Si yɛhwɛ nipa dodoɔ a ɛbɛhyia abere a meyɛ saa video yi, nipa dodoɔ sɛn ɛna face mask no wɔn hyɛ bi. Eti no, yɛnhwɛ adeɛ abere a. Yɛnam hanom na yɛn nyinaa yɛnhwɛ wɔn a wɔtɔn adeɛ wɔ kwan ho, wɔn a wɔreba ne wɔn a wɔrekɔ. Sɛ nipa dodoɔ sɛ na face mask yɛ yɛsi a na yɛsi ɛyɛ mask ɛyɛ compulsory. Ayɛ nhyɛ sɛ wonam Kumasi abɔnten so a ɛwɔ sɛ wohyɛ face mask. Eti mahyɛ da na mede mo nam hanom. Yɛbɔ mmɔden ara ne ahwɛ sɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna ɛnam hanom a face mask yɛ yɛsi a na yɛsi ɛyɛ nhyɛ no wɔn ɛhyɛ ɛyɛ. face mask no wɔn a wɔgyina kwan ho tɔn adeɛ wɔn a wɔba adriverfoɔ face mask yɛ ɛsi a na ɛnhyɛ no wɔn de yɛ adwuma anaa na yɛfa nsesɛ mfidie yi ɛhwɛ so a mɛwurade nyame adwuma na bɛyɛ naade akɔ so ɔntumi nkasɛ awurade deɛ bi ma a yɛpɛkyɛ wie Yɛde nnɛ asɛmpa no aba awieɛ. Yɛpie bi a wobɛtumi no bɛboa yɛ wanso bi. Enti no, dwumadi a na medi menam ɛyɛ kegyetia anim hɔ pɛɛ na menam. Enti yɛyɛ nipa dodoɔ sɛn? Nipa dodoɔ sɛn na yɛbɛhyia wɔn a ɛyɛ face mask no? ɔmo ɛhyɛ bi ti wei deɛ mo ani so a broni bɛ sɛ seeing is believing seeing is believing nti ne yɛhwɛ sɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna face mask no aban de nhyehyɛeɛ baa sɛ esi ano ɛwɔ sɛ obiara hyɛ na adeɛ baako ne sɛ most of the institutions in Kumasi right now sɛ wowura wo nom akɔdi dwuma na sɛ wonni face mask no deɛ nyɛ adeɛ ɔmbɛmu awura mu Ɛyɛ adeɛ a ɛsi ɛda hɔnom. Most of the institutions in Kumasi right now, sɛ ɛyɛ bank, sɛ ɛyɛ deɛn, even kejetia, kejetia koraafo no. Even kejetia, wowura kejetia sesei, na sɛ wonhyɛ face mask no bi a, ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma wo awuram. That is the measures a ɛsi a no mpanimfoɔ de agu kwan mu wɔ Kumasi abɔnten so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ no ntumi ntrɛtrɛ na ɛnha ɛyɛ nnipa bebree saa ɛne ti no ɛsi a no Yɛnam Kejetia, yɛda so nam Kejetia a meyɛ saa video yi. Mo ara mo ani tua. Nti face mask yɛ ɛsɛ yɛsɛ yɛ nhyɛ no. Nipa dodoɔ no ade ɛyɛ adwuma anaa? Awerɛho bebree sɛ nipa dodoɔ no a yɛsi anamenam a mehyia wɔn no. Bebree ɛnhyɛ face mask no. Bebree ɛnhyɛ. Bebree ɛnhyɛ face mask no. Ɛyɛ adeɛ a awerɛ ho yie papapapa. Wei deɛ mo ani so a ɛwɔ Kwakumae TV so. Nipa dodoɔ no ara ɛnhyɛ face mask no. Dodoɔ no ara nso so no kakra a yɛahyia wɔn no hyɛ. Wɔn asɛ bi wɔn bɛ sɛ wɔn bɔ wɔn ban. Na nhyehyɛeɛ a ɛyɛ. Kumase mpanimfoɔ de aba no, ɛsiane sɛ wɔyɛ suti ama nhyehyɛeɛ no nti no, wɔhyɛ face mask. Na deɛ awerɛhoɔ nso ne sɛ bebree no ara nhyɛ face mask no. Bebree no ara nhyɛ face mask. Ɛno nti no, ɔfa nkyɛn me kegye tia ne yɛ na mo nso kegye tia ne dede deɛ. Fɔse me deɛ na nka me nsa me mfata Awurade wakye me Ɔba deɛ ne nka wakye Sɛ Awurade sɛ yasa no pa yi wɔsi nsɛm paa na ɔbɛ wɔ
wɔsi abira. ti sɛ deɛ na meka no asɛm a yɛbisa yɛn ho no sɛ sɛnea mo si hu no kwakumai tv sɛ sei is it encouraging anaa is it encouraging sɛ nipa a yɛhyia wɔn no a wɔn nhyɛ face mask no anaasɛ nipa a yɛhyia wɔn a wɔn hyɛ face mask no is it encouraging at all sisi ano yɛfiri ɛyɛ kejiti a yɛn ani kyerɛ ɛyɛ adum yɛyɛ ano nso kakra bi de ama mo. Na mohwɛ sɛnea nnipa asi abɔ apee so wɔ hanom. Abɔ apee so wɔ ha yi, na sɛ wonam hea na wonhyɛ face mask yi bia. Na sɛbisɛbi mprɛduasa. Ɛyɛ w'apɔmuden ho nsɛm na wode di agorɔ. Mo dɛ mohwɛ sɛdeɛ hanom asi abɔ apee so. Social distancing yɛ a yɛakaakaaka. No one is observing it here in Kumasi. Enti wonam hanom na sɛ wonhyɛ ɛyɛ face mask no bia. na wo ankasa no ɛyɛ w'apɔmuden ho nsɛm na wode di agorɔ mo dɛ monhwɛ adeɛ sɛdeɛ anom asi abɔ apee so sɛdeɛ amanfoɔ gyina kwan ho to adeɛ ti ne ɛsi face mask no wo pia ba kurom a bɔ mmɔden ara na ɛyɛ dɛ ɛhyɛ bi na fa bra kurom yɛmfa ɛsrɛ ano mepɛ sɛ mefa baabi a nipa dodoɔ no a ɛwɔ na yɛhu sɛnea face mask na ɛsi ano aban de aba sɛ anaa kumase mpanimfoɔ de aba ɛsɛ yɛnhyɛ no Amanfoɔ hyɛ anaa? Wei deɛ mo ani soa wɔ Kwakumai TV so sɛ mo hu sɛ ɔmo hyɛ anaa sɛ ɔmo nhyɛ. Eti yɛhyia nipa dodoɔ naa. Yɛhyia nipa dodoɔ naa. Ɛɛm. bebree no ara nhyɛ bebree no ara nhyɛ face mask no deɛ awerɛho wɔ mu no sɛ bebree no ara nhyɛ face mask no wɔn nhyɛ face mask no waba kegyetia waba adum wohwɛ nipa sɛdeɛ nipa si wɔ hanom a wobɛn obi na nipa no nhome gu so ɛne ade so still mɔɔ no ara nhyɛ face mask no wohwɛ nsuo wura yɛ a yɛahyia no sisi yɛ a Ɔnhyɛ nso ɔde to adeɛ na ɔde nam nipa mu so wɔn nti no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛtumi atie deɛ mpanimfoɔ no ka no na yɛtumi abɔ yɛn ho ban wopie a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhyɛ face mask na wode apue wopie a Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhyɛ face mask no na wode apue. Adeɛ baako nso so ne sɛ most of the institutions in Kumasi right now, even stores, stores koraa ordinary stores yi, wowura wo nom akɔtɔ adeɛ na wonhyɛ face mask no bi a, ɛnyɛ adeɛ ɛbɛ mu awura mu. Wowura hɔ, mesi so biom, wokɔ bank, sɛ wowura company bi, sɛ wowura even supermarket, Kpoku trading ne wɔn a wɔaka nyinaa nea ɛsi ha no wonuru hɔ na wɔayɛ wɔde notice abɔ wɔn entrance n'ano sɛ no mask no entry no mask no entry eti yɛgu so a yɛnam yɛn anom. Moanisua live on Gokmai TV. Nipa dodoɔ sɛn ɛna moahu sɛ wɔn hyɛ face mask no? Ɛna nipa dodoɔ sɛn na yɛahyia wɔn a wɔn nhyɛ face mask no? Ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛbɔ mmɔden a na yɛtumi de nhyehyɛeɛ a ɛfiri aban mu aba no ɛdi dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ dɛn abɔ yɛn ho ban. Tiɛ nɛ Kumasi say no face mask is now a must. Face mask, face mask is now a must in Kumasi. Ti sɛ wodi dwumadie. Bibi bia woyɛ wɔ Kumasi abɔnten so biara no mpanimfoɔ de aba. Ɛsɛ. hyɛ wo face mask. Nti deɛ ɛyɛ anigyeɛ wɔ mu nso sɛ bebree no a yɛahyia no ahyehyɛ bi. Ɛno deɛ ɛwɔ sɛ yɛka. Nnipa dodoɔ no ara nso hyɛ. Na dodoɔ no ara nso so nhyɛ. Obi wɔ hɔnom a ɔnni bi a wobɛhu sɛ wabobɔ ne handkerchief na agya ɔde akata n'ano. Ɛyɛ sen sɛ wonhyɛ bi koraa. Nti this is the situation right here. Abrɛ mpanimfoɔ yɛɛ sɛ face mask the wearing of face mask is now a must in Kumasi. Sɛn na amanfoɔ esi agye asom afa? Sɛn na amanfoɔ esi agye asom afa? Sɛn na amanfoɔ esi agye asom afa? Amanfoɔ ɛde yɛ adwuma. anaasɛ obiara ayi n'ani. Yareɛ yi koraa mpo no, ebi gye di sɛ nni hɔ, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛno nti no, obi yɛ deɛ ɔpɛ. Obi gye di sɛ, obi gyidie ne sɛ yareɛ no mpo nni hɔ. Nti no, ɔyɛ nea ɔpɛ. Wɔyɛ nea wɔpɛ. Adum na esi ɛne ɛnam no business center. Social distancing ɛnkɔ so wɔ ha. Social distancing a yɛbɔ ho dawuro no, ɛnyɛ adeɛ a ɛrekɔ so wɔ ha nom. Fine, social distancing ne nkɔ so a, ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ de abɔ ho ban. Deɛ wobɛtumi ayɛ de abɔ ho ban ne sɛ, wopie aba adum a, wopie afiri fie akɔ nnwuma so a, bɔ mmɔden ara sɛ ɛyɛ face mask no wobɛyɛ dɛ wobɛhyɛ bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhyɛ ne fa bɔ ho ban ɛfiri ɛyɛ yareɛ yi ho bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhyɛ na wode abɔ ho ban ɛfiri ɛyɛ. yareɛ ho. Ne sɛ ɛsi so bio. Ɛsei ano sɛ wowɔ Kumase a, na sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwumadie bi wɔ bank anaasɛ wokɔyɛ shopping. I mean, most of the shopping centers, banks, ana mmeaeɛ mmeaeɛ bebree aka amanfoɔ kɔ kɔdi wɔn dwuma no. Ɛsi ano ɛyɛ nhyɛ. Ansa na wobɛwuram no, na yɛde abɔ hɔnom, wɔn entrance wɔ ɛbɔ hɔ sɛ no face mask, no entry. Wanhyɛ a. nwura mu. Ɛfiri sɛ nhyehyɛeɛ a ɛyɛ companies yi ne institutions yi de aba no, ɛbɛboa ama aban tirimupɔ anaasɛ Kumase mpanimfoɔ tirimupɔ atumi aba mu. Wei yɛ Kwakumai TV so reporting live from Kumase Adum. The wearing of face masks is now a must in Kumase. Advise your family members sɛ ɛberɛ bi a wɔbɛpie no, wɔmmɔ mmɔden ase face mask no wɔn ahyɛ bi. Wɔmmɔ mmɔden ase face mask no wɔn ahyɛ bi. Ɛnkyɛ biara mede mo bɛsi mede mo bɛsi mɛda mo ase sɛ moagye berɛ na moahwɛ ɛyɛ saa dwumadie yi live on Kwakuma TV. Ɛkyeakyea mu nyinaa. Mom yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban in any little way that we can. Mom yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban in any little way that we can. Meda mo ase sɛ moagye berɛ. Face mask is now a mask in Kumasi. Mom bye bye.